U dawk l-affarijiet kollha, u għarithomli. Għaf kif, u għaretni ħafna l-affarijiet oħrajn. Sallom il-ġurnata, tant kemm kien hemm visions u informazzjoni li għadni niproċessaħħa sallom il-ġurnata, ġifieri. Krist.
U eh, kemm twila l-esperjenza? Bej sitta skont, bej sitta, sijat, sa tmienja jisu. Mm. U full on il-ħin kollu? Le, mux bil-forsi kun imperi, hija xi ħaġa organika. Ah. Jiġifieri xi ħaġa li tinbidel u mbagħad għandek fejn għandek il-guide jew ix-xaman u qed u letteralment qed imexxi l-affarijiet. Jiġifieri jaf x'ikun jaf x'ikun qed jiġri u jmexxi u jmexxi l-affarijiet. Isek għandek direttur tal-orkestra fejn qed inaddaf l-affarijiet, qed inaddaf l-ispazju li ħirġin għax jibda jeħreġ xi b'affarijiet. Anka dawk li jgħidulhom ah, ma nidħolx fiha. Imma ġifieri u ħin kollha jnaddaf Lex ma l-ispazju. tidħolx fiha. Per kasu darba minnhom għax biex ma neħlux mal-konċett ta' demonic. Eh. Imma ġifieri jkun hemm anka demonic entities li joħorġu. Min ġo fik.
Min ġo n-nies.
Tinsiex inti qiegħed ġo ċirku ta' nies. Eh, sewwa.
Issa demonic entity kulma hi xi ħaġa li hija xi ħaġa negattiva li hija vera persistenti. Mhix xi ħaġa ta' bħalma nifhmu aħna hija. Imma tkun persistenti. Hmm. Ħabba l-persistenza tagħha mhm. tkun diffiċli biex titla'. Fil-kaf f'ħin minnhom rajt Meta ftaħt għajnejja, laqqas kont b'għajnejja miftuħa, imma kont mitluq fuq fis-saqqu tiegħi b'għajnejja magħluqin u kont qed nara l-kamra x'inhu jiġri. U rajt da isu ġurdien kbir jiġri fin-nofs hekk u ħareġ barra mill-kamra.
U kien. Ġifieri dak ix-xaman irid juħosib li l-ispazju jkun nadif għal ħaddieħor. Ġifieri inti qed tirriċikla l-affarijiet. Joħorġu minn ġon nies
U x'sib tal-ura ġu fik, dar resentiment, dar rabja x'kienu? Resentiment li jom missieri, rabja għal-fejja ta' għek li po għazilt jend il-ħajja, għazilt l-lom il-missieri biex Through their, through their physical body, jien nuħu l-ħajja hawnhekk, niġi hawnhekk. Reżentement. Ġifieri ikkonkludejt li għamilt għażla konxa biex tiġi hawn. Jien hekk nemmen li aħna nagħmlu għażla ninsew qabel ma dak nażlu lil omna u l-missierna u omna u missierna jażlu lilna. Eh. U through each other we get into the human experience. Eh, u dan il-twemmin. Fuq xi x'inhu imsejjes? Minn fejn ġej? Għalfejn temmen dil-ħaġa? X'rajtu?
I mean, dak xi ħaġa li rajt fl-ayahuasca. X'rajt?
Rajt, rajt lili nnifsi qabel ma kont xejn, qabel ma kont bniedem, u rajt lil ommi u lil missieri id-desire tagħhom li jagħmlu familja, li jkunu f'dik il-unity, li jkollhom tifel. U minn dak id-desire ġejt jien. U inti. Eh, Għalek kelli dak ir-riżentiment għax jiena kont fil-bliss. Sewa. U ġejt fil-ħama. Minn hemmhekk ġejt hawnhekk. Imma jiena żilt niġi hemm. Għalek ir-rabja.
Ir-rabja kienet kont. Lejja nifsi l-ispeċa ma jena kont fakin tajjeb minn fuq Di kienet ir-rabja.
Eh. U lej kollox u lej kolħat, taf kif, ma sakemm ma sakemm ma ftakart li jisma, Jiena silta di.
Grazzi tal-li tissegwu l-podcast, grazzi l daw kolla li diġa għedin fuq il-Patreon tagħna minarkom da xogħol ma jistax isir aktar minn hekk jekk inti taħseb li dan kollu li qed nagħmlu b'xi mod valur li huwa siewi f'ħajjitkom, inħeġġiġkom titlu fuq il-Patreon tagħna li huwa patreon.com slash John Mallia tagħtu l-kontribut tagħkom minnaħa tagħna aħna nwedukom li se nibqgħu sejrin